لیکن ویور میں تاں انگوٹھی کائنی پاتی ہوئی ہک منٹ میں انگوٹھی لے لاواں اے اے رہی میری انگوٹھی ویور بھی یہ سناؤ سب ٹھیک ٹھاک ہے بنا اے آ گئی تھوڑے بھرا دی انگوٹھی تے آج ویور ماشاءاللہ ویڈیو سٹارٹ کریں دے پہ سویرے سویرے صبح صبح صبح صبح تاں نہیں لیکن ٹائم تا ڈا ڈا واج کے کچھ منٹ تھیندا پہ تے یارہ واج کے سوری تے بیڈ نیوز اے ہے کہ بیڈ نیوز کیونکہ واٹر سپلائی دا جڑا پانی ہوندا ہے نا جنہ جگہ تے پانی کوڑا ہوندا ہے نا اتھاں گن ول واٹر سپلائی دا پانڑی ڈتا ویندے تے او پانڑی آلا کنکشن تھی گیا ہی خراب باہر مستری آئے ہوئے ہن مستری لگے پئے ہن کم کریندے پئے ہن چلدے ہن تہاکوں ماشاء اللہ او وی ڈکھینے آں کیا مسئلہ تھیا تے کیا نی تھیا تے چل گینا تہاکوں او دی وی پوزیشن ڈکھینے کیا ایشو ہے بیس انیس سو سب ٹھیک ٹھاک ہن اساڈا سسکرائب کرنا چینل نہ بھلے شیئر وی کر چھوڑا کرو دوست احباب ساریاں کو آکھا کرو ساڈا چینل سبسکرائب کیتا کرن شیئر کیتا کرن اور تاں دل توں تہاڈا شکر گزار ہیں ماشاءاللہ تساں پیار محبتاں ڈھیر ڈھیر ساریاں ڈیندے پئے چائے پیندے پئے ہیں چائے آئی ہوئی ہے چاہ پینے ہیں چاہ پی کے چلدے ہیں باہر تاں کو ماشاءاللہ ڈکھینے ہیں باہر دی کیا صورت حالات ہے باقی جڑے رہ کرو ساڑے چینل نال۔ گلی دی ویور کجھ انج طرح دی کنڈیشن ہئی کہ دیکھو ماشاء اللہ نال ساڑے پڑوسی نے انہاں نے جانور رکھے ہن جانوراں دا گھاس پٹھا باہروں لے کے فصلاں چ پا گیا ہی گھر تے ڈیدھے پے وین دروازے دے اگوں پٹے پین او نال ہمسایاں دا وی پانی کیناں دا سپلائی دا او وی ٹوئے ماری کھڑے ہن کیونکہ اے دن تاں ساڑا ایویں سارا ڈینہہ انہاں بیڈ نیوز اچ ہی گزر گیا۔ چھوٹا جیہا کم ہے یہ سارا۔ گرمی ویوڑ ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے بہت زیادہ گرمی آج گرمی دی تپش وال دیکھو ویوڑ کتنی بہت زیادہ گرمی دی تپش ہے گلی ہے نہ بندہ ہے نہ بندے دی ذات تے ویوڑ کیونکہ اساں بکلا ماں پوت کلے کھڑے ہیں وال تے او سائیڈ دے بھائی لگے ان کام کریں دے پین میرا دروازہ پاٹ کے رکھا ہوئے نے تے ان تو بعد مزید دویلے تھی کہنا نہ والی تھیا کے کام کرے سن۔

تنوال جتانی تھے ہی ڈیدے رہے سو چاولاں کوں۔ اے ہے ویور ساڈا واک کر ڈیدے بے وین اساں ہیدے نال چلدے ہوں تہاڈی بہت مہربانی ہے تہاڈی۔ ماشاءاللہ ویور ایں سائیڈ توں وی پٹائی شروع تھی گئی ہے انہاں دا وی پانی سپلائی دا بند ہے انہاں آکھیا جی اساں وی پٹا لو اج سلیم کھوکھے والے پتہ نی کیتھے تے انہاں پٹا کے شروع کر گھیدے۔ کیونکہ کافی محلے دا پانی کافی گھراں دا پانی بند ہے اس گلو سارے پٹائی شروع کیتی کھڑن تے ماشاءاللہ نال ہم سائیں دے بال چاول ودے ونڈے نے سارا علی پٹا پہ دیکھو میں دا پھاس گیا وی وارے کام کرا کے کیا بندہ ہی پہنچنا ہے اتھاں بھی روزی روٹی کرنی ہے لیکن اتھاں بھی کرنی ہے کھڑے ہیں حالی تاں چلو اللہ چنگا کرے سی دیتے ہیں کتنی دیر بھی کھڑنا پوندے ہیں

سپلائی دے پانی تے گزر گئی ہے کھڑے کھڑے تھک بھی گئے ہیں ماشاء اللہ چلو کوئی گل نہیں یہ سودا سی نواں آیا پہ یہ لاونے ہوں پانی دے زیادہ آسی اج دا ماشاء اللہ ساڑا ولاگ یہ ہو سی ویور انجوائے کرو انجوائے کرنے تو بعد سب سبسکرائب فالو کرو تے اج ماشاء اللہ ساڑا ولاگ ہی دے تے گزر گیا پانی سپلائی دا پانی بڑھویں دے بڑھویں دے بھی سنو سب ٹھیک ٹھاک ہی بنا خیر خریت ہے امید کرے تو تساں سب ٹھیک ٹھاک ہو سو چائے بھی آئی پیے چائے پیندے ہوتا جی بسم اللہ چاہ پیندے پہ ہیں اساں دا تو اساں پیندے ہوتے آؤ ساتھ بسم اللہ نہیں تو والا اساں کلے آپ پیندے پہ ہیں تے ماشاءاللہ یوٹیوب چینل سلیم کھوکے والا میرا تھوڑا آج تقریباً سویرے گیارہ بجے شروع تھے ہوں چار بجے دی پئی ہے چلو کوئی گل نہیں ماشاءاللہ ویور ایڈے بھی ٹوئے مارے پہ ڈے دے پہ نا